Roj baş. Em bi mijara paşgirên sazkerên kardar dîsa bi hev re ne. Em ê îro paşgirên sazkerên kar li nav û berjeng bar dikin, ewa bi hev re şîrove bikin. Hê me dest bi dersa xwe nekirî, kêmekî Pirsgirêkên me yên teknîkî hene. Heke dengên cuda jî bere were zêde ew ê dî nekin. Em dest pê bikin. Niha me paşgirên xwe yên sazkerên kardar em ji ware dibêjin. Kardar heval no ew tişta bi kar yanî karê wê heyî, kar çêdike. Ji re kardar tê gotin, evîndar, sozdar, dildar, wisa. Kardar, ev paşgirên me kardar in, kar li nav bar dikin. Niha me paşgirên xwe yên kardar weko pênc beşa ji hev veqetandine. Pênc beşa. Ji ber ya niha zêde ser va kardar a, wisa em bêjin nîqaşek cidî di zimanê kurdî de nehatiye kirin. Me ji hev veqetan dinepênce, em ji wan re dibêjin van, kar, kir, ker, ger. Em ê niha wan bi awayekî çi sebebê Stîl, Zamana Berpanîr, Çima pênc kardar bi kar anîne? Çima weke xelkê yek tinê bi kar nanîne? Dewlemendîtiya kurdî vê dê de veşartiye yan jî pirsgirêkek dî heye? Em ê niha bi hev re li gor derfet û zanînên xwe hev re vekolên û bikêne encamekî. Ya heval o, me wek ku destpêkê

Niha destpêkê hûn dizanin pergala me ra bin ra heye. Di zimanê kurdî de pergala ra bin ra heye. Pergala ra bin ra wateya kombînasyon, kilîleyên kombînasyona têne gel hev û peyvê çêdikin. Wateya peyvê di peyvê de veşartiye. Niha li vê dê wateya van çi ye? Em temaşe bikin. Hewa nan temaşe bikin, temaşe bikin. Van. Av û gişta. Hûn dizanin dema an, en, in tê dawiya peyvên kurdî muheqeq gişdar in. Çimkî ne di peyva dawiya peyva de gişdar e. Heval gişta çoxol e. Hêdî binivîsin. Gişdar.

nivîsvan, şervan, cuhtvan. Karê wê demê wê pêvajoya ha tê de em tê de ji aliyê kesekî ve tê kirin, berdewam tê kirin, paşgira sazkera van digire hevalên. Mesela em niha mînakekî bidin. Cuht van, ew kesê wê demê destê wî ser şîrika halet em dibêjin destkê halet cuht dike jê re cuht van tê gotin. Ew kesê jiyana xwe bi cuht dabîn dike

Her sê jî rast e. Vê dawiyê yek dibê cuhtkar rast e, yek dibê cuhtyar rast e, yek dibê cuhtvan rast e. Her sê jî rast e ama wateyên cuda de ne. Wateyên we cuda ne. Pirsgirêk ev e. Ya di kurdî de ji hev nehatî veqetandin ev e. An çi ye hevano? An giştar e. An giştar e me got. Giştar e. Giştartiya wê çi ye? Ev paşgir dikare. Şûna we hemî paşgirên di bigire. Duatê de biçekî guhertin çêdibe, hego ya ya wî herik ya di wî zamanê heyî de berdewam herik da. Mesela ti karî bêjî hes hêsinvan, ti karî bêjî xwînvan, ti karî bêjî bestevan e. Ema ev cuda ye heval no. Ev cuda ye ema ev behsa wayê di dike, dikare şûna hemî ya de cih bigire. Ji ber wê.

Xwendekar, xwendevan dikare şûna hemîya de cih bigrin. Hema hemî nikar her ew dî nikarin cihê wê de bi cih bigrin. Wateya wê de cih bigrin ji ber wê giştdar e wano. Der barê vê sazkirê de bîranîneke me heye. Ji beriya deh sala, nêzîkî deh sala ye di rojnameya Ozgûr Gundemê de mamosta Zana Farqînî qunçiknivîs bî. Evî jî di quncikê xwe de yanî quncikê xwe yê nivîsê de gotibî, Van Îranî ye, me ji Îranê girtiye, niha hêdî hêdî em radikin. Wê demê yanî ez recixî bîm. Yanî me vanek heye, ew jî heke me ji Îranê girtibe û em wê jî niha radikê demê em ê çav kar bîne. Zimanê kurdî bi navê zimanê kurdî demê tiştekî di ortê de namîne. Wê rastî me engê ez sîteyek bi navê Term de edîtor bûm. Min jê re nivîsan disa ser medyayê, min jê re nivîsan, min jî di qunçê xwe de nivîsan, min gotiye hin tiştekî baş nîne, ez nû tevlî we nabim filan, ne tiştekî rast e. Wela sir qedereke acizî vê bî. Ez bawerim niha mamostayê hêja jî wek min difikire, bi min re hem hizir e û bi vê wesîleyê em jê re silavekî jî rêk in. Belê. Na walla em hatin kar kar destpêkê em ê ra bin ra bikin. Ewê destpêkê ra bin ra bikin. Ev kar e kirin e walla. Ar ra ye hevan ra me got hemî dilê de ra ye dema ra a were pêşiya wê jî ra ye û were paş wê jî ra ye. Rayê na karê ra vano. Karê ra. Karên kök. Ra. Kesî wî karî dike êdî karê wî ne guherdar e, herdew, herdemî ye, berdewam e karê wî, ne guherdar e. Ev çiye vano? Em ê niha berember ti gep bikin. Niha vêdê xwendevan heye. Xwendevan. Xwendevan heye. Li vê dê xwendekar heye vano. Xwende van ew kesê di pêvajoya heyî de ya hazir halê hazir de diçe dibistanê xwendinê karê xwendinê dike paşgira sazkera van digire xwende van e wê demê berdewam wî karî dike herikdar e van herikdar e. Herikdar e, av herikdar e. Berdewam wî karî dike. Jê re xwendevan tê gotin. Ew kesê pê vajuwa xwendevantiyê xilas kirî, gihatî karek bingehîn ra, jê re xwendekar tê gotin. Em bêjin, mesela ez xwendekar im. Zarokê ez ders didim wa, ew ciwan xwendevan e. Ez xwendekar im. Nivîsvan, Ew kesê di dezgahekî, saziyekî de karê nivîsê dike, derbazdar dike, heval in. Karê nivîsê, çerçevê dê puantaja wa girtiye, nizanim tiştê îşê wa dike, karê nivîsê dike. Navê karkera dixe, karkerên dixebite dinivîse, ka çi? Karê nivîsê dike. Ji wî re nivîs van tê gotin. Van. Kar xwecikira sazkera van digire ji ber ku karê wî guherdar e. Îhtîmale sibayê here be şivan. Ê duzba duzba here were be xwendevan. Ama encame wê pêvajoya tê de nivîsvantiyê dike. Heh. Ew kesê berdewam û herdemê sîstematîk karê nivîsê dike, yanî pêvajoya van xilas kirî, karê nivîsê dike, ew çi ye, ew nivîskar e heval min. Nivîskar. Yanî ez niha nivîskar im, ez ne nivîsvan im. Ema azadî xwendevan e, ne xwendekar e ji ber ku hê pêvajoya xwendinê de ye. Qemeremana min e azadî. Tamam. Ji ber wê ji me ji vê re gotiya radar domdar heval no ev herikdar guherdar e ev radar domdar e mesele karê herdewam dike ew jî bêşansiyek e demek dirêj dibistanên me yê mexmur de wekû xwendevan dihati binafikirin êwrencî xwendevan vê dayî nizanim çima biryar dan çiha çêkirîn kê ji wan re got yek serkirî xwendekar. Hêvî ca kelecanek ewqas mezin dibêjin xwendekar, tu dibêjî ka xizîneya kî dê, xizîneya zanista kî dara Kurdistanê keşif kirine. Na me çima ji xwendevan guhert kir xwendekar? Sebebê wê çi bîn? Zakûn û qanûnên wê çi bîn? Qural û pîvanên wê çi bîn? Ne diyar e. Ha, ya girîng bîn vê dêya van no. Sebebên wê em dibêjin. Sebeb, ferq ev e. Em sebeb dibêjin. Heke tu şeke re dibêjî xwendekar tu çima dibî xwendekar, heke tu jê re dibêjî xwendevan tu çima dibêjî xwendevan. Ha. Niha girêdayî vê em tiştek dibêjin heval. Vê dawiyê paşgîra Sask paşgîrek Saskera bi navê Dêr derxistine. Celadet Bedirxan, ji bo nav û navdêr û berjenga ji hev veqetî ne, ji berjenga re gotibî rengdêr, nava re dibêje navdêr. Welhasil tiştê wisa dibe di ku ji bo tu zanistekî pênase bikî dibe ku tu hin bêjeyên cuda bi kar bînî yanî ne sîstem. Bêjeyên îsal ji derveyî qurare tê bi kar bînî, tiştekî waya normal e. Ema pasartî vê. Me vê dawiyê şûna paşgira sazkera van de çi nivîsandiye em gira yanî hêdî hêdî dest pê dikin dêr dinivîsin. Çi biye hebwano dibê serhildêr, binêr, xwîner, şopîner, berxwedêr, nizam çi dêr hebwano paş di zimanê kurdî de paşgirek, sazkera, kardara bi navê dêr nîne. Tiştek wisa nîne. Em ê niha zagona wê ji we re binivîsin ka çiqas rast e ne rast e em ê bi hev re bibînin heval no. Serhildir çi ye? Temaşe bikin. Serhildan. Ji çend nava peyve peyvek pevgirtiya? Ji çend nava pêk hatiye? Ser, bilind, Dante. Aha. Niha dema ev kar tê kirin, çi lê tê barkirin hewan o? Em bêjin paşkêra sazkera van. Di wê pêvajoyê de hin kesên, çunkî serhildan her guherdar e. Serhildan bîst û tevaya emrekî yan jî zamanek pir dirêj serhildan çênabe. Her guherdar e. Di wê pêvajoya serhildan tê kirin de ew kesên tevlî serhildanê bînin çinin navê we serhildan van. Çimkî paşgira sazkera guherdara guherdar digirin. Serhildan van. Tamam. Niha em bêjin, em bêjin me van rakin. Em ê şûna wê de dêr bikar bînin. Hingê em çawa çê dikin? Em dêr têxin şûna Peyva sêyemîn de heval na ne têxin şûna paşgirê de ji xwe paşgirê şûna paşgirê de jî nebe têxin şûna peyva sêyemîn de çi ye dan. Heh dan em jê dibin çi dibêjin em dibê dêr ser hildêr. Ê baş eme gotibî taybetiya vê paşgirê çi ye? Taybetiya vê paşgirê divê bikaribe cihê hemî paşgirên sazkerê kardar bigire. Ê kam bi vê dê Dê re her rakin, em dê rakin, em van binvîsin. Dibe çi heval? Ser hilvan. Peyv çû xilas û ateya wê ket. Ser hilvan. Mesela dema em dibêjin berxwe dêr, em dibê berxwe van. Em nabêjin berxwe dan van. Çimkî em nêdê peyva sêyemîn têxin. Em li vê dê jî têxin. Dimsel. Ya dî xwîner. Peyv paşgirek sazkera bi navê Erd di zimanê kurdî de nîne heval min. Bila were lêkolînkirîn nîne. Ha hin peyvan de ew jî pir îstîsna ye. Mane kere, kere cihna de an ji deva ketiye an jî bi rastî ji bo ahenga peyv û paşgir û saz peyv û paşgir Ke hatiye yê xistin err maye, ew jî îstîsna ye. Ema wek ku em bêjin bi giştî paşgirek sazkera bi navê err nîne. Na helbetê dibêjin xwîner heval o. Xwîner. Besa kêlkî xwîner. Behsa xwendevan a. Behsa xwendevan a dibêjin xwîner. Xwîner çi ye? Na hem şole çêkim. Heh. Xwî ner. Xwîner. Tama vano, me paşgira sazkera van anî lê bar kir. Zaten xwîn e. Xwîn. Ê baş e. Bî çi? Bî xwîn van. Kesî karê xwînê dike. Têkilîtiya wê va tiştan re nîne. Mesela hema her tişta ji debê me derdikeve bê qural, bê qanûn û bê zagon nabe ziman.

ya kesek yan jî dost yanî pê re çûyîn ew kesî wî dişûpînin li pey wî diçin jê re şûp şûpandvan yan jî şûpvan tê gotin tiştek zêdetir nîne kî şûpîner diye tiştek nîne şûpîn çi ye şûpîn bi xwe çi ye şûpîn tiştek wisa nîne mesela sora sora bîner bi kar tênin bîner ji bo temaşevan bîner bi kar tênin tiştek wisa nîne bîner çi ye. Di zimanê kurdî de wateyeke wê heye. Hebe, lazim e mirov rînê bi hev re zelal bike. Hema her gotina ji devê yekê derdikeve nabe kê. Şivan heye heval no. Min di pirtûka rênameya zimanê kurdî de gotiye, Şîrvan e. Şîr van yanî ew kesê li ber karê şîr dike, li ber şîr. Şîrvan. Piştre dewlemendîtiya zimanê kurdî ye. Dostek koçer ji min re got ku mamosta ev ne şîrvan e, mêşin heye, ji pazê spî re kurd taybet dibêjin mêşin. Ê dema mêşin yanî şina mê, ma ne mêker heye, mêhkew heye, nizanim mê çi heye, dibê şina ya şina mê, yanî ew meha mê. Aha dema tu ji pêşiya mêşin mê radikî şin dimîne. Şin. Mesela şin dimîne. Şin. Ev van dema tê dawiya wê heval no, ji bo ahengê ya îhtîmalek mazin neya naya vê dê bibne paşiya vanê. Şivan. Wate ke kesê li ber şiya yan jî li ber şina, şin heye di zimanê kurdî de mê şin dibêjin. Dema tu mêr atkî şin dimîne. Mê zaten pêşgir e. Belê ye vano vê awayî meha em werin jeh kir hev em werin kir hevano. Ev paya kardêre hevano. Nava dike kardêr, kardêra çêdike. Di zimanê kurdî de pir tê bikaranîn. Rakiro, dakiro, hilkiro û nizanim jêkiro. Werhasil pir tê bikaranîn. Ji sedema pir tê bikaranîn bi tayben li ser bilêvkirina wê evan e ev ke ye ke. Ke. Ke. Ne ke ye. Ke ye. Kir. kir. Dengê rayê jî ji aliyê yê ve tê kişandin. Yanî dengê wê dimije ne re. Kir, kir. Dengê wisa tê bikaranî. Jeh kir, beh kir, jiyan kir, pa, paleyî kir, cuhd kir, zelal kir, delal kir. Niha em vêdî dibêjin, ewano pêvek. Ji kîjan ji ça ev di kîjan rewşê de pêvek tê nivîsandin? Kîjan rewşê de parek yanî cuda û ayî, çi dibêjin, cuda û bîrleşik tê nivîsandin? Ew meselekî teknîkî ye dikare were nîqaşkirin. Ez dibêjim di pir rewşan de pêvek tê nivîsandin, bîrleşik tê nivîsandin. Ha, taybet rewşên, çimkî encam de ew kardêra çêdike. Di rewşê kardêrî de ez dibêjim pêvek e. Yanî birleşik tê nivîsandin. Kir bi nav ve, bi kardêr ve, bi berjeng ve birleşik yanî pêv e. Pêvek tê nivîsandin. Ez wisa difikirim. Ha dikare were nîxaşkirina tiştekî teknîkî ya pir wisa girîng jî nîn e. Van dizînim. Niha zelal kir, delal kir, pale kir, jiyan kir, behr kir, jehr kir, Kardina Cetkervano, Na li wê de em dixwazin ser jiyan kir, belkî carên dijî me nîqaş kiribe. Na di zimanê kurdî de, me carên dijî pir gotiye, bîn û kirin heye. Bîn û kirin heye. Bîn, ew heyînên ji aliyê zayînên ve pêk têne. Ji giyayekî bigire heta mirovekî. Ji alî bînê ve, zayînê ve pêk têne kirin. Ew karê, ew tiştên ji aliyê wan bînan ve tên kirin jê re kirin tê gotin. Mesela xaniyek kirin e. Ama di wî xaniyê de, ama di quncikê wî xanî de giyagogek pir piçûk derketibe jê ew bîn e. Çike encam de ew giya di encamêzayînê de pêkhatiye xanî ji alî kesan ve hatiye çêkirin. Mesela em bêjin balafirek kirine ema mûriyek bîyîne. Çike encam de mûrî di encamêzayînê de pêkhatiye balafir ji aliyê hina ve hatiye çêkirin. Ji ber wê kirin û bîyîn heye vano. Ev di zimanê kurdî de pir tê bikaranîn. Men ji beriya niha gotibî, be ne bûyîn e, biyîn e, bi yîn. Dema sade tê nivîsandin, bî ye, be î. Çiqa navê bi xwe alfabayê de jî bî ye. Dema tê dariştin, zeman tê lêbarkirin, wê demê da çek dibe bi, Î li ya di bar dibe. Zeman bar dibe. Çi dibêje? Dibêje bî. Ema dibê biyîn. Bi yîn. I li be da çek ştaten bi ye. Yîn wê dê î tê piş ye ya yê. Ewqas e. Tiştek di nîne. Zanî? Li vê dê Jiyan birîne hevano jiyan ne kirine. Hin dijî dinvîsin, dijî, bijî, enza çi tiştek wisa jî nî. Anî. Ti kare were nîqaş kirin ema encam de niha em ser jiyan kir din enê. Kesek nikare jiyana xwe bike. Jiyan birîne. Mesela dibêjin, hevalên me jî dibêjin, dibe filan kes şehîd bû. Kes şehîd nabe hevalno. Şehadet kirineke ji aliyê kes nabe pêk tê. Li dî kirine kes. Şehîd ket, şehîd bî. Nîne yan tiştek wisa nîne. Ew encamê bînê de pêk têne. Ew xwe xwe çê dibe. Tiştek wisa nîne şehadetê te tiştek xwe xwe çê be nîne. Zanî? Ha. Li vê de jiyan kêr heval no. Tirkiya wî yaşatma ye. Yaşatma. Mesela tu dibêjî ez xwe bi vê zeviyê jiyan dikim. Yanî ev zevî min jiyan dike. Jiyan he. Ez xwe bi vê erebê, ez xwe bi vê vî pazî jiyan dikim. Welhasil tiştek dî sebebê jiyana te tu wisa diyar dikî. Ema dema tu dibêjî ez jiyan dibim, wê dî bîn heye, heval nû kirin nîne, dibim heye. Dişwa di zaman e. Ez jiyan bîm, ez ê jiyan bibim, ez jiyan dibim, bîn heye. Lê dê dijî, mijî û tiştek wisa nîne di zimanê kurdî de tu zanî. Yanî lê dê encamê quralek heye. Mesela mane dibê sar dibim, sar dikim, har dibim, har dikim, jar dibim, jar dikim. Qural e man, yê ev zimankaranîn fîlozof in hemî.

Jiyan dibim, yaşıyorum. As hêsanî. Dikim ji altê kirin ne ew bi xwe ye. Mesela tu dikarî bêjî ez filan kesî jiyan dikim. Bi perê xwe, bi hêza xwe, bi aqlê xwe, ka bi çiya xwe ez wî jiyan dikim. Heke ez tune be ew nika jiyan bibe. Usta tê bikaranîn. Wekî di ji bo xwest ez jiyan dikim, yanî tiştek wisa nîne di zimanê kurdî de. Ti nikarî kirinekê ser jiyanê pêk bînî, jiyan bi xwe bihîne. Em wê ji wisa derbas kirin hevano. Li vê dê ker heye hevano. Ker di zimanê kurdî de ji bo tişta duyemîn tê bikirîn hevano. Mesela Medvedê ev rabûnra jî kir bi hevalino. Kir. Ev çi ye? Ev tevger e? Ev kirin e? Ev kiçik e. Tevgera kiçik ya kirinê? Tevgera kiçik ya kirinê. Çimkî aliyê zeman de kiçik e hevalino. Û aliyê asta wê de jî kiçik e. Kir. Dike. Kir. Ava he kar e. Nave zaten kar. Li vê de em bêjin ker çi ye ava no. Ker bifikirin ker ev ya kirin ye ya behsa wê tê kirin ya duyemîn. Di zimanê kurdî de me pergala ra bi ra de pir dîtibî. Hevalên ji xwe bixwazin wisa wê dî bikin lazim e biçin ji destpêka vîdeoyê me werin wisa temaşe bikin. Li vê de ker heye vano ya duyemîn. Li vê de çi dibêje şer ker. Kesê duyemîn Şixul ker Dagir ker Zêrîn ker Hep kesê duyemîn e. Zanî? O karê duyemîn, zemanê karê duyemîn de tê kirin. Bizane. Nal bide weno. Wekî dijî merivê de şixul ker nivîsandiya weno. Şixul kurdî ye. Piştre ereba, ereba bi yekî ye şexul û melayê me gotin wala ev wekî şîrê dayika we ya wa ye, şîrê dayika we helal e ya wa ye, tu zanî tiştek ku zanîn heva ye. Şi xwe. Şi xwe. Çi dibêje? Şadîtiya a xowar ya bilind. Şadîtî. ya ya axo warê bilind. Qas bas yani Kurd ya mesela Kurdîtiya ve jî ne ev tenê ye. Yani gelek tiştê hene Kurdî. Belê. Me got ev yê kesê duyemîn e heval no. Heval no. Temaşe kin. Radenga kar di zimanê Kurdî de ji bo kar hatiye veqetandin. Ji bo biyînê pêk nayê, ji bo jiyanê çênabe, ji bo tiştek di çênabe, ji bo kar hatiye veqetandin. Dema li vê dê ke dikeve err dimîne, êdî kar nîne, namîne li vê dê. Emana em dibê watanê tîpê hatiye barkirin. Mesele ev e. Dema li vê dê ke dikeve err tinê dimîne. Êdî êdî kar namîne, kar nîne. Hewe paşg hewe dengeyî ke, kar, kir li kî de dît di zimanê kurdî de li wê dî kar heye. Ew sem kar sembolîze dike. Sitiyên zemanê berpanîn ew ji bo kar veqetandine. Ji bo kar, ji bo tişteyî dî nayê ke. Weke zimanê xelkê hema her tîp nayê her derî. Ev radeng in. Kombînasyona sembolîze dikin. Ev kombînasyona kar sembolîze dike. Şûreşger hevan na. Şanûger. Niha geh hûn dizanin, gah hûn dizanin hêz e. Heke em ra bin ra bikin dibe tevgera hêza bi tevger yan jî tevgera hêzê. Hêza bi tevger, tevgera hêzî ya behsa wê tê kirin. Niha li vê dê şûreşger jî karên hêzê dikin ema karekî dem û dewran dikin hevan lo karê wan bi tevgera îhtîmalekî pir mezin ya ez difikirim mesela li vê dê ne hêz e li vê dê ker e ji ber ku karê şûreşê karekî dew tevger û dewran e Şano jî wekez e. Em hereketa karê xwe dikin, dileyîzin filan. Îhtimale ji ber wê lê hat vekirin, ez bawer nakim li vê dê. Ha cihê lêkolînê ye, min me. Ya girîng vê dê çi ye? Her yek ji va di rewşekî de dixebite. Me xweste vê ji hev veqetînin. Encama ra bi ra de pêk tên. Mesela, li vê dê dema xwend. Van digire wateya wê çi ye? Dema kar digire wateya wê çi ye? Dema kir, dema ker digire wateya wê çi ye? Dema ger digire wateya wê çi ye? Hemî eyn ye? Ne eyn, em dixwazin vê bêjin. O cuda ye. Pirsgirêk ev e. Mesela van karê hingê tê kirin, kar. Karê berdewam tê kirin. Welhasil ez dibêjim ev kere li gor kar rewşa kar wekû ger kar anîne îhtîmal e cihê lêkolînê ye. Em li vê dê gihatin dawiya dersa xwe me bişopînin, bibin aboneyê qenala me, qenala me belav bikin, zimanê kurdî zimanê me hemiya ye. Rometa me ye, nasnama me ye. Em lê xweyî derkevin. Îro bi xatirê we heta dersa were em ê paşgirên Saskê em ê paşgira Saskê re bi dar dar bidin hevala ya xweyîtiyê çêdike li benda me bin bi xatirê we.